Ya tapi peninga bertemu baru kita ngau aku pengeluar program. Tapang bekumai. Apa gulai baru kita ba cerita penam lama. Tahu ke cerita Ujang Sebayan datang abang. Tusun ke penudi kita ke sekali tu. Nanti kita berdaun dengan butang subscribe atau kelanggan peninga. Jadi tekan media tu butangnya. Ketanda kita nyukung channel kita Iban, channel Tapang Bekumai. Aku ngarap kita mega peninga nak skip iklan. Ngau pia mega nang nak ingat tekan mai butang lucing. Ngambi ke kita nak tinggal. Ti aku bisi nganyu utai ba channel tau. Aku ngambi kena masa jam kita. Nyadi beketau meh bunyi tusun ke penudi. Cerita penam lama tauka cerita bujang sebayan datai ngabang kitai ke sekali tu. Bala peninga semua. Bujang sebayan datai ngabang. Au enda munyi aja le enti ninga jaku ini inya tadi. Udah seduai tembu ngadu ke semua utai. Lenti mupuk mega ngalih kediri. Nyelelai amat gia sehari nya. Laban enggau ini iya ke kebun mega siang hari tadi. Nya udah sepa jaga lenti tu tinduk kenu ke jerita. Nya baru Jue yang tama ke bilik kia. Nya meh baru seduai iya begulai baka orang bukai. Begulai baka kitai nya meh seduai iya. Lebuh juing ke ngerak, lenti tu dulu agi nanya ke maya seduai pulai ke menua. Sigi nadai tanya bukai di iya, nang sigi nanya ke pulai aja. Laban nya berasai lama ga ni enda nanya ke pulai. Nama udah tembu pengawa di ditu deh? Pia deh ko lenti nanya tu deh juing. Taja ini iya tadi udah madah. Tang nyamai agi ga lenti tu ninga ari mulut laki iya empu. Au dipurus juing meh buk lenti. Ngaum bini iya meh nya nang ngingai ke siko nya tang nyida. Au udah meh udah. Tang tua empai ulih pulai. Sekira ke nganti tua bisi anak meh pia ko aki. Laban aki ke ngintu di dulu meh iya nya ila. Keno ko aki mega. Bendar bujang sebayan nguji ka natai kediri kitong. Tang mena uliah laban endur tu chukup adu ka aki. Pia deka Juin nerang ngagai bini iya enggau sili iya. Laban semua nya pulai ke pemanah ngagai seduai iya. Nya mah aki iya ka ngadu ke tudal enti. Endang amat mega, bujang sebayan sigi bebendar deka natai kediri kia. Tang mena ulih laban menua aki juing kenu ku jerita endang sigi chuku intu enggau penemu aki juing empu. Au barang iya emau ai enti nya pulai ke pemanah ngagai pengidup tua. Pia de ko lenti ne dei mayuh jako laban iya udah nemu semua utai ke dipadah ke juing. Nyau tawas ke mua tudah juing ninga jako lenti nadai mantah lantang mega ati lenti. Laban ulih begulai enggau laki iya baka pengidup orang bukai. Sepengelama seduai ke diau enggau aki seduai ini nyadi iya. Seduai anang sigi nitih pengawa orang aja. Ni ko pemai orang? Rindang ga tudah lenti ba menua orang. Laban mayuh pengawa dikereja iya dia. Aungai bebula ga pama ke diau ba menua orang. Bisi mih maya labuh ai mata enda beti orang di menua din. Tang laban juing tu endang sigi nemu amat ngaum iya. Laban bisi juing belama ba tisi lenti. Nya mengasuh ati lenti tu lantang. Au kira bisi sebulan lebih udah nya. Maya lenti ke dani pagi nya. Sepi anyu asai ke bepulas dalam iya din. Nya mutih gia ngemalat nya. Taja nya mutih puang. Nyau pait utai pansut ari ruban nyawa. Nyau gali kediri baru ga lenti udah ke beberus tadi. Nyau enda dapat asai tulang iya ka angkat. Iya laba dek malat nya mutih wai. Kada enda masuk angin dek tu. Pia dek ku tudai juing murus belakang bini iya. Eh enda ku tu nemu. Nadai ku kala asai tu. Alu bah tu dalam ti nyaut. Nyuasai kena dapat kap jakau. Anang kuai angkat di ditu dulu deh. Aku madah sui ni dulu au. Pia deh ku juing lalu nyau madah kini ya. Ngemai ini ngagai bilik seduai kia. Au nyau ga ini iya datai nyu ngemai ubat kena begama laban juing ke madih tadi le enti tuna dapat nya mih iya bebai ke keresa kena berubat. Bela nemu berubat mega ini juing tu ukai semina ake juing aja ke nemu berubat. Bela bisi penemu ke dirai empu. Aki ngui ni juing keno ku jerita. Au abih belakang abih dada perut udah digama ini juing. Nyau abih penemu abih chara meh merubat udah lenti. Nadai ga apa nadai ga nama. Eh nadai pemedis ga bini ditu wat. Nadai ngawa iya peda ku. Pia deh ku ini iya. Madah ke lenti tu nadai pemadir. Apau? Iya amat ditu ini. Iya nang nyangka bini aku ngaga diri di ini. Aku empu meda iya pedis tadi. Pia ku ju iya nyau ngapu ninga ini madah ke lenti tu nadai pemadir. Pedis meh bini deh wan nemu aku iya pedis. Tang meh nadai penyakit ku aku. Deh tu ukai nya nemu utai. Kami endu aja ke nemu uchou-uchou. Pia ku ini iya ke nimbal tu deh Juing. Ninga ini munyi nya lalu enti iya sai ka nenemu. Ka nenemu ugi utai ku ini nya tadi. Laban udah sebulan kenu ku cherita. Lenti tu udah enda datai utai nya. Tambah mega iya selalu ninga suba sida Lina enggau Sambai ke becerita. Kala mega iya ninga sida nya becerita pasal orang indu, nya meh mai lenti tu nemu. Bah lapa iya bekenya dini? Nama enda ulih berubat pia? Majak ga Juwi Anto napa ati ngagai ini iya. Majak mega Juwi Anto enda nemu utai. Akai ditu choo choo. Enda nemu utai sekali mensia tu ko aku. Bini dinya sakiau choo. Laban dek nyo ka nyadi apai meh nya. Nya enda ke ditu nemu tusah ditu choo choo. Pia dek ku ini madah terus terang. Laban jui anto ka agi nak nemu. Au lenti nyudah lelap nya dia. Empa pengelama seduai ke petalat dia. Ngai lenti tu kiruh ke seduai mucho. Laban ia udah nemu utai ku ini nya tadi. Au nadai nu nyema mih pengaga tu udah juing. Ninga rita diri bisi purih. Beberap meh seduai ini ia. Lenti semina ngasai kediri di sium iya bekening. Ni kena gaga ditudah Juing. Idup melaki bini tu nang sigi nya meh utai ke dikarap. A udah nya tadi dia lenti asai ke ninga. Dia dia asai ke ninga tengauh munyi nyawa orang. Au. Anang guai gaga dulu wai lenti. Anang guai gaga seduai di Juing. Bisi maya aku datai baru. Bisi maya aku deka datai. Enti aja penatai aku. Pia deh ku nyawa orang nya didingal enti. Asai ke ngelala asai kena eh nyawa orang nya. Tang mih anak nemu dini iya kala ninga nyawa orang nya. Nyau enda ingat iya empa pengelama udah enda ninga nyawa orang nya. Nya tegepang ke lenti tu angkat. Pia iya lalu merap laki iya. Pia mega lalu nusi nama utai ke didinga iya maya kelelap enda lama tadi. Nya meh munyi nyawa Bujang Sebayan. Penal Bujang Sebayan nguji ka ngenatai kediri ngagai lenti. Tang mena ulih, enda alai iya menua aki Juing kenu ke jerita. Laban iya endang tu ulih tama sekali ba menua sida agi juing. Laban menua nya endang sigi chukui intu. Endang chukup jaga agi juing. Au mupuk meh agi juing adu ke tudah lenti. Nya meh kebuah ke ama amat seduai empai dasuh pulai. Laban lenti tu enda tau enda chukui intu. Maya iya betubuh bisi. Kena nyaga diri empu ari semua utai kejai. Au enda ulih nang ngadang laban sebarang maya aja bujang sebayan. Sigi deka napak ke lenti baru taja ai nemu lenti tu udah dempu juing. Enti enda ketegal iya enda ulih ngenatai ke diri ke iya, sigi udah datai ayan nyengena bujang sebayan keno ke jerita. Laban lenti nang sigi ka dempu iya, Penal Bujang Sebayan kang natai kediri kia ngambi tudah lenti. Au dah temu ngintu lenti, beturut tujuh lemai kenu ke jerita. Udah temu semua pengawa. Hari siti mupuk meh seduai meh laki bini pulai ke menua. Laban nyudah magang ga semua utai diadu ke sida. Semina siti meh pesan aki Juing. Pesan ti enda tau enda dikingat ke seduai iya. Iya uchou kingat ke jaku aku. Enti utai diasa orang ari jauh, nang sigi enda ulih ngachau seduai menya nya. Di mega Juing nadai utai ulih ngachau di. Seduai anang sesekali makai utai diberi orang sengapa. Laban nya ulih menyati seduai diri ucau. Kinga kama mat tu ucau, anang enda bejimat. Au bela enda munyi seduai melaki bini ninga jaku aki nya tadi. Naka ulih meh seduai ngingatka jaku aki nya. Endang sigi amat ga munyi jaku aki nya. Utai ke diberi orang, enda semua iya patut dami, enda semua iya patut dempa magang. Apu lai meh seduai ke menua nyadi dipandik ke jerita. Datai seduai di menua lalu disambut sida sebilik enggau naka iya pengaga. Au maya nya baru sempat meh sida apai iya ngatur pengerami laban seduai iya ke empai dirami melah Penang. Seninjih endar ga maya nya maya gawai amat lama ga seduai tu ninggal ke menua nyau manggai setaun. Tang maya seduai ke jadi, maya sida ke rami nangka pengaga kenu ke jerita, dia siti mata ari jauh cechinang merati ke sida iya. Nya meh Bujang Sebayan. Bujang Sebayan naka iya pemedis ati laban iya nemu lenti tu nya udah betubuh bisi. Taja pia, bujang sembahyang sigi nang mudah nyerah. Enda badu ngapa, iya sigi deka datai sebarang maya. Enti aja aku lenti, enti aja aku joyang. Barang maya kita udah naingat ka aku, aku deka datai baru. Bujang sembahyang deka datai. Bujang Sebayan datai ngabang. Ya peninga semua nya menaka cerita kitai ke sekali tu. Nyadi cerita Bujang Sebayan datai ngabang tauka cerita penam lama. Abis naka tu aja peninga ngarapka cerita tu agi bedau mih ila. Ngarap ka kitai mega betemu baru. Enti nyema cherita tu agi di tampung aku. Au nya aja ke sekali tu peninga nadai jaku bukai. Semina ngarap ka kita enda skip iklan. Laban iklan ukai datai ari aku. Ukai aku ke ngaga iklan laban iklan nang sigi datai ari YouTube empu. Nya aja ke sekali tau terima kasih ah. Subscribe meh. Enti kita ampai subscribe. Mupuk dulu aku ke sekali tu.